Għal xahar u lejn, grazzi lil Screen Hair Salon by Cynthia. Grazzi lil Elaine li toħroġ twessililna anki dawk l-intervisti. Aħna minna ħatanna ħankomplu baktar intervisti mill-studio. U issa, kif għattilkom anki fl-introduzzjoni għaddu kemm inaqat magħna il-manager tal-komunikazzjoni mill-Fondazzjoni Lob responsabbli Kane Said. Fil-fatt kif rajtu għatlu immissjajtu kemm ili ma narax, imma qed noħu gost il-qiegħed magħna ħalli niddiskutu għandna ħafna x'niddiskutu llum illum. Għandna storja fittizja Kane. Normalment meta jkun qiegħed magħna Kane jew nirċievu xi SMS jew ikun hemm xi ħadd li jagħmel kuntatt magħna llum għandna storja. illi żgur se joħroġ ħafna informazzjoni minna. Kif aħna? Insab tajjeb issa robna għal-festi. Minn għada, għad uffiċjalment nibdew. Il-familji nistrieħu ftit imma nżommu f'moħna Angela li mhux għal kulħadd huwa żmien ta' fer. Għal ħafna, għal ħafna huwa żmien ta' diqa, huwa żmien ta' dwejja, speċjalment min jgħix waħdu. Irridu niftakru fihom, nżommuhom f'moħħna u nixbi ftit l-attenzjoni biex ma nħallux id-dwejjaq li nibdew inħossu ikaxkarna għal xi vizzju jkun xikun. Verament, verament, u grazzi anki ta' ehm, dan il-messagġ li għadek kemm għaddejt fil-verità jisek komplejt mal-mistiedna, l-aħħar mistiedna li kelli fuq is-suħan, illa li kien propju dak is-suġġett illi konna qegħdin nittrattaw. Illum għandi storja nixtieq naqsamha mat-telespettaturi tagħna mbagħad ħa naraw x'għandu xi jgħidilna kejn dwar dak li se naqra jiena minn din l-istorja. Għandna ftit ritratti forsi nillustraw ftit ukoll anki dak li ehm, se nkun qed naqrija storja bbażata fuq każijiet reali fil-verità ehm, u nużawha anki bħala sfond ta' diskussjoni li se nitrattaw flimkien ma' Kane. John, illi huwa isem fittizju, ħaddim ta' 35 sena, beda jilgħab b'mod każwali għall-gost, madankollu l-eċitament tar-rebħ malajr eskala u wassal sabiex iżid l-imħatri tiegħu. Fi ftit żmien sab ruħu illi ma kienx kapaċi jirreżisti l-kilba sabiex jilgħab, anki beda jirriskja flus maħsuba għal kontijiet tad-dar. Hekk kif it-telf żdied, beda jissellef minn ħbieb u familja bit-tama li jirkupra dak it-telf li kellu. Minkejja bosta tentattivi biex jieqaf, iċ-ċiklu tal-logħob tal-azzard kompulsiv spiċċa bla kontroll u ħalla lil John f'rovina finanzjarja u relazzjonijiet f'tensjoni. John qiegħed jammetti li għandu problema u jixtieq li ikollu kemm xejn ta' support. Dawn huma stejjer ibbażati anke fuq ir-realtajiet li niltaqgħu magħhom U sfortunatament hija ħasra li persuna tasal anki sa dak l-istadju, sa dak il-fatt. Iva, Angela, normalment meta persuna jibda jatwa l-attività tal-lob tal-azzart li hija attività li tinkorpora Hemm riskju finanzjarju huwa fatt hija verità meta l-persuna dejjem nirrepetiha tibda taqbeż il-bilanċ, tibda tilgħab bla kontroll bil-ħsieb għal bix-xewqa għal dik ir-rebħa kbira. Normalment il-persuna taqbeż kull limitazzjonijiet, taqbeż kull kontroll u tibda tilgħab b'mod mhux responsabbli. Allura il-nuqqas ta' responsabilità tibda twassal għal riperkussjonijiet u l-ewwel riperkussjoni tal-logħob tal-azzard eċċessiv sfortunatament huwa dak finanzjarju. Il-persuna tiġi dara mal-ħajt, fil-but Ma jibqalhiex flus biex tilgħab u sfortunatament tibda tissellef minn membri. Eżatt bħal din l-istorja li għadna kemm irrakkuntajna. Tissellef minn membri tal-familja, tissellef minn għand ħbieb, sfortunatament tissellef minn għand nies li ma tkunx tafhom u taqa' għal problematiċi tal-użura wkoll. Jiġifieri dawn huma kollha każijiet reali, irridu nżommuhom f'moħħna biex meta nattwaw id-delizzju tagħna li huwa l-logħob tal-azzard jekk se jkunx tmur mawra sal Każino, tmur tilgħab it-tombla ma' sħabek tar-raħal jew inkella tilgħab fil-kumdità ta' darek kif ikollok ftit ċans onlajn jekk dak huwa d-delizzju tiegħek, ħu l-pożittiv minnu u żomm mal-bilanċ finanzjarju u mal-bilanċ ta' ħin. Però l-attività tal-logħob tal-azzard meta ssir problema illa għaliex aħna anke f'din l-istorja qrajna li Beda każwali, imma fil-verità spiċċa biex beda jissellef biex minn għalih se jibda jirkupra. Hekk hu, ir-riperkussjonijiet jibdew deħlin fin fin meta l-persuna bda jilgħab b'mod eċċessiv jiġifieri jaqbeż il-limitu tal-ħin, flus jibda joħroġ mill-but left, right and center kif jgħidu, u ma jkun hemmx kontroll, dik waħda l-eċċessività. Meta l-attività tibda timpattalek il-benesseri mentali u anke dak fiżiku. Meta l-attività tibda tidħol ukoll bejn ir-relazzjonijiet tiegħek mat-tfal tiegħek, mal-partner, mal-maħbub, maħbuba, mar-raġel jew mal-mara tiegħek. Hemmhekk irridu nkunu maturi biżżejjed biex ngħidu mhux sew li jiena wasalt s'hawn, jiena għandi familja xi nrabbi u rrid nieħu ħsieb mhux biss lili nnifsi imma lil dawn it-tfal li għandi, ġifieri rridu noqogħdu attenti. Nerġa' nsemmi dan iż-żmien festiv, Angela, fejn kulħadd ikollu ikun jixtieq li jerbaħ ammont ta' flus biex jagħti rigali jisbaħ lil uliedu, biex jagħti rigali jisbaħ lilu nnifsu, eċċetera, eċċetera. Ma nħallux eh, dan il-ħolm jaljenana u ma nħallux dan il-ħolm eh, iġielna nilagħbu b'mod eċċessiv. Inti semmejt xi ħaġa u naħseb hekk baqgħet ittimbrata f'moħħi issa, semmejt Sinjali fiżiċi eċċessivi, x'ikunu dawn? Ara, normalment il-lob tal-azzard huwa vizzju, mhux bħas sustanzi, Angela, li iħobb jinħeba eh, fin fin wara l-persuna. Imma iva, riperkussjonijiet fiżiċi jkun hemm ukoll bħal ħin twil qudiem l-apparat teknoloġiku pereżempju, għall-fini tal-logħob tal-azzard, uġigħ ta' ras, digital eye strain jgħidulha, jkollok għajnejn ħomor, ikollok ir-rutini ta' rqad imħarbtin. Normalment persuna ikaxkar il-logħob tal-azzard tiegħu waqt il-ħin tax-xogħol ukoll. Jiġifieri dawn huma huma riperkussjonijiet fiżiċi. Pereżempju anke uġigħ ta' żaqq, f'każijiet ta' ansjetà żejda, dwejjaq, mood disorder, dipressjoni minħabba dik it-telfa kbira li għadek kemm ġarrabt u lanqas taf kif se ġġib dawk il-flus lura, ħlief li terġa' tirriskja. Jiġifieri hawnhekk qed naraw katina ta' kważi ta' vizzjijiet illi jistgħu jaslu f'punt fil-ħajja tal-bniedem illi ma jkunx jista' idur lura il għaliex eh, jekk ma jitlobx lajnuna se jispiċċa jkompli jereq. Ekku, sfortunament nsibu każijiet li l-lob tal-azzard eċċessiv wassal il-persuna biex wan titlef dak kollu li huwa materjali bħal proprjetà, businesses, eċċetera U sfortunatament ukoll jitilfu, dawn in-nies jitilfu r-relazzjonijiet li jkunu bnew matul is-snin mal-maħbubin tagħhom. Jitkissru wkoll relazzjonijiet mat-tfal ħafna drabi. Allora nidu noqogħdu attenti u nitfgħu kollox fis-sfond Angela taħt il-lenti, speċjalment meta nkunu qegħdin fuq dik il-famuża mejda tal-lob. Importanti ħafna. Naturalment, e, hemm ħafna riski imma persuna meta tasal biex tibda tirriskja, e, trid tkun konxja illi ta' xini tagħmel. Ħafna ma jirrealizzawx sakemm ma jkunx tard wisq. u jkun hemm sense of denial, din dejjem insemmija jiena. X'għandu jagħmel anki il-persuna tal-madwar biex forsi jiena il-persuna li tkun qiegħda fir-riskju tirrealizza li x'inhi tagħmel. Mhux bi flusa biss, imma il-flus tal-familja li min jaf kemm ikunu ilhom jaħdmu biex ikollhom xi ħaġa. Ekku, is-sitwazzjoni mhix faċli, Angela. E, ikollok każijiet fejn e, persuni tal-madwar e, jagħmluha bi kbira li saħan sitra jitfaw l-vizjat, il-bot mill-uliet, eccetera, eccetera. Inkella mbagħad issib każijiet fejn il-persuni tal-madwar Ma jagħmluhiex bi kbir, Angela, ġifieri ż-żewġ estremitajiet mhumiex tajbin, mhumiex tajbin għall-benesseri tal-bniedem, iż-żewġ estremitajiet. Kemm jista' jkun napproċċjaw il-problema, napproċċjaw il-persuna, il-maħbub tagħna b'kontroll, paċenzja. Bħala Fondazzjoni tal-Logħob Responsabbli, Tgħinu anki lill-membri tal-familja f'dan il-każ? Iva, iva. Normalment dejjem nesiġu li l-persuna li vvizzjat jirrikonoxxi li għandu problema u jirrikonoxxi li għandu bżonn is-sapport. Jekk ma jirrikonoxxix il-persuna, eh, eh, il-membri tal-madwar jagħmlu x'jagħmlu se jkun għal xejn. Imma jekk il-persuna jirrealizza, iva, it-tieqa dak id-dawl jibda jibda jibda dieħel mix-xefaq kif jgħidu. Iva nirċievu telefonati nħeġġu biex il-persuna li vvizzjat jiġi għas-sapport, jiġi biex jagħmel l-esklużjoni. Jekk qed jaranna xi ħadd bħalissa, sorry kejn ta' qed ħanaqtak, imma Jekk qed jarana xi ħadd u jista' jibda eh, jissuspetta il għaliex da jibda jibda forsi jibda jila biex joqtol il-ħin jew biex jgħaddi ftit ħin. Imma dan jista' jasal għal vizzju. Persuna jgħidlek ma jiena wasalt forsi fi stadju fejn Qed isir kważi vizzju. X'parir ittieħ dak il-persuna li qed jaranna bħalissa? Ara, l-ewwel ħaġa mhux kull persuna li jilgħab il-lob tal-azzard għandu problemi, ejja nibdew minn hemmhekk. Ġifieri jekk aħna ehm, nibdew nindunaw li l-maħbub tagħna, l-maħbuba tagħna qed tilgħab il-lob tal-azzard, Ma mmorrux fuq il-persuna u noħduha fuq fuq demm id-dars biex niftiehmu mill-ewwel. Anzi hemmhekk ma nkunux qed ngħinu għal xejn. Ekku, ekku. Imma, imma jekk il-riperkussjoni jibdew ikunu evidenti, Angela, tajjeb li nitkellmu mill-ewwel mal-persuna, nitkellmu b'mod kalm, mhux nġibu d-dinja fit-tarf mill-ewwel. U minn dik il-komunikazzjoni nibdew naraw jekk wan il-persuna qed tirrealizzax li mm. għandha problema. U jekk tirrealizza inħeġġu l-persuna biex tfittex is-sapport. Aħna jkollna każijiet fej persuni jidħlu vera fi problematiċi, imma ma jkunux problematiċi kbar daqskemm persuni li jkunu daħlu fil-vizzju patoloġiku. Allura eħe, nħeġġu lil persuna iċċempel lilna fuq li niż-żapport nazzjonali. Jidher in-numru fil-seba, seba, seba, anke nħeġġu persuni tal-madwar iċemplu għaliex le u jiġu għas-sapport, Angela, s-sapport jietem u tajjeb li daw il-persuni jfittxu. U inti għadċa ħaġa oħra, sarinna l-ħin veru taħmur fil-ċina biex nikkonkludi, ma inti semmejt mhux kull min jilab ikun fir-riskju, imma kemm importanti l-lob responsabbli. Iva, il-kontroll huwa l-essenzjali, Angela, l-kontroll ta' ħin u l-kontroll tal-flus. Kejn, grazzi, nawguralek il-festi tajba, jek mux sanarak propju anki fil-ġimati li ġejn. Grazzi ħafna. Għan konkludu il-program, ħammur ħdejn eh, il-xef stan, għara xieġmilan, kem ġitza